Sinjuri għawek tibdaw koll il-tila tiġrija tal-program ta' nallum din id-darba il-zwimel tal-klassi bronz il-raggruppament għal aktar zwimel li kellhom sanajdu hekk punti fil-dawk li huwa Il-tiġrijiet qabel beda proprju dan il-kampjonat hawnhekk biex issa naraw l-aqwa tnax-il żiemel hawnhekk li ħadu sehem f'din il nistgħu ngħidu hekk klassi bronz A hawnhekk għandna bin-numru wieħed lil White Flame, tnejn Bad Boy, bin-numru tlieta Pharos u Heykant, tlieta għandna lil erba' skużawni The Hand, ħamsa Alpha Dream, sitta Fard Closter, bin-numru seba' Icarus Turks, tmienja Ibiri, bin-numru disgħa t-tieni fil-lira għal Very Much Quick, għaxra Uncle Ned, ħdax Cesar Du Bion, tnax Mayflower La Day, hawnhekk bidu uffiċjali proprju hawnhekk kif rajtu bninsab bidu tajjeb hemmhekk għal Ibiri man-naħa ta' barra man-naħa ta' ġewwa jkun De Handel misjuqa minn Paul Galea hemmhekk veloċi wkoll f'din il-fażi tat-tiġrija u mbagħad man-naħa ta' barra ta' dawn huwa Fard Closter hemmhekk li qed jipprova jmur fuq quddiem kmieni f'din it-tiġrija kif iħobb jagħmel bih hemmhekk Darren Grima sewwieq u proprjetarju ta' dan iż-żiemel biex b'hekk ikun f'art kloster hawnhekk li qed jirnexxilu imur fil-kmand ta' din it-tiġrija. Attakk kmieni qed jasal ukoll minn wieħed mill-favoriti Cesar Dubbion. Iż-żiemel ta' Rodney Gatt hawnhekk qiegħed ilaħħaq fit-tieni pożizzjoni hawnhekk man-naħa ta' barra ta' f'art kloster meta issa Ibiri qed jiddefendi il-pożizzjoni tiegħu man-naħa tar-rail hemmhekk wara li deher li kien lest li jagħti postu hemmhekk lil f'art kloster biex ikun Cesar Dubbion li issa Imur mal-naħa tar-Rail hawnhekk meta dawn iż-żwiemel għaddew l-ewwel 640 metru ta' din it-tiġrija minn Ibiri, Fart Kloster kif ukoll Dehende. Attakk veloċi wkoll qed jasal tlieta fuq in-naħa ta' barra minn dik li hija Mayflower Ladei misjuqa bħall-aħħar darba hawnhekk minn dak li huwa Charles Camilleri li issa tlaħħaq hawnhekk fit-tieni pożizzjoni din id-debba Mayflower Ladei biex kif qegħdin taraw issa Fuq quddiem, hekk kif għadda l-ewwel kilometru nistgħu ngħidu hekk ta' din it-tiġrija, hija Mayflower Ladei li qed tipprova tieħu l-kmand minn Cesar Dubion. Rodney Gatt iċedi postu hawnhekk jiddeċiedi li jkompli jiffolowja hemmhekk lil Charles Camilleri hekk kemm jaqla' tnejn fuq in-naħa ta' barra fil-mikxuf. Ibiri b'hekk tidħol wara l-leader hawnhekk ta' din il-tiġrija u hekk dan iż-żiemel ta' Mario Falzon b'hekk ikompli jokkupa Il-pocket ta' wara l-leader għalkemm Cesar Dubujon jiddeċiedi li jerġa' jmur għal darb'oħra fuq quddiem, Rodney Gatt tad-differenza tal-aħħar tiġrija ma jipprovax joqgħod wara l-leader f'din it-tiġrija biex b'hekk issa jerġa' jinsab fil-kmand minn dak li huwa hemmhekk Charles Camilleri u l-debba tiegħu Mayflower Ladei, Fard Kloster jerġa' jsib ruħu Fil-mikxuf, hawnhekk flimkien ma' Darren Grima din id-darba jagħmel pressjoni fuq il-leader hekk kif fadal madwar 1100 metru għat-tmiem, hawnhekk ikompli fit-tieni pożizzjoni, jibda attakk ukoll issa ta' dak li huwa Faro Suheykant, hawnhekk iż-żiemel ta' Julian Farrugia li attakka veloċement hawnhekk lil-leaders ta' din it-tiġrija, warah tilgħa tajjeb ukoll Bad Boy tlieta fuq in-naħa ta' barra kif ikoll qed jagħmel Noel Baldacchino permezz ta' Very Much Quick ilaħħqu ma' dawk li huma hawnhekk Ikaro Stursk kif ukoll il-żiemel hemmhekk warah Alpha Dream a oċċa waħda dawn il-parteċipanti tiġrija mill-aktar interessanti hawnhekk taż-żwiemel li għadhom f'forma stupenda nistgħu ngħidu hekk għal dan il-kampjonat tas-sajf Cesar Dubion fuq quddiem minn Faros u Heikant hemmhekk imbagħad Mayflower Ladej kompli tiela' fit-tielet pożizzjoni għar-raba' post għandna mbagħad ukoll l-avvanzi taż-żwiemel Oħrajn fosthom hemmhekk qegħdin javvanzaw il-żwiemel bħal mhuma Alpha Dream kif ukoll Bad Boy, hemmhekk għandna wkoll lil Ibiri man-naħa ta' ġewwa, isib l-ispazju wkoll Dehende meta dawn iż-żwiemel fadlilhom l-aħħar 350 metru ta' din it-tiġrija, Cesar Dubion hemmhekk minn dak li huwa dejjem Pharos u Heykant u mbagħad Mayflower Ladei, spazju issa Għal dik li hija The Hand meta Bad Boy jitla' tlieta fuq in-naħta barra, Ibiri erbgħa fuq in-naħta barra u hekk spazju hemmhekk Paul Galea permezz ta' The Hand, Cesar Dubion però hawnhekk jiftaħ vantaġġ ta' żewġ tulijiet hekk kif iddur fi dritt jitlħu tluq mill-ġdid huwa Rodney Gatt hawnhekk li għal darb'oħra permezz ta' Cesar Dubion rebħa u dominju nistgħu ngħidu f'din il-finali minn dik li hija hemmhekk The Hand li fl-aħħar mill-aħħar jirnexxilha tagħlaq fil-tieni post bit-tielet post għal Pharos u Hey kant eċċellenti wkoll dan iż-żiemel hawnhekk proprju li laħħaq fil-tielet pożizzjoni però d-dominju jkun ta' dak li huwa Cesar Dubion. Sinjuri spettaturi din hija t-tmien rebħa fi ħdax il tiġrija għal Cesar Dubion hawnhekk li flimkien ma' Rodney Gatt jerġa' joħroġ rebbieħ bi sprint mill-isbaħ fl-aħħar 200 metru li jagħtih vantaġġ nett u r-rebħa tal-kampjonat MRTL Summer Championship Final għall-klassi Bronze A.